Ħa mmorru suġġett differenti imma interessanti ħafna, ġifieri anke t-telespettaturi tagħna segwu din ir-rokna, wasslu l-messaġġ f'kull rokna li li jkollna waqt kalamita. Dan huwa wieħed mill-messaġġi li jien anke fix-xogħol tiegħi kejn nara ħafna nies li filli kienu ħa nuża l-kelma sinjuri, U fil-illum ngħidlek aqas għandhom ġieli rajnija, għax basket żgħir, forsi żewġ flokkijiet. U mhux għax pereżempju kif qed tgħid inti, mhux għax bi sfortuna jew għax inħarqitilhom id-dar jew għax x'inqalgħalhom il-mard u kull ma kellhom miftuħ. Huwa vizzju. Għax inqabdu vizzju. Qed nitkellmu fuq il-vizzju. Dik ir-realtà, ir-realtà tal-vizzju tal-logħob tal-azzard li sfortunatament bħal kull vizzju ta' jorbot miegħu ħafna konsegwenzi hux hekk. Konsegwenzi soċjali, konsegwenzi finanzjarji, konsegwenzi mentali wkoll. Jiena ngħid naħseb huwa nazzarda ngħid ħalli nieħu r-responsabilità jien li l-vizzju tal-logħob huwa l-akbar vizzju. Ħa ngħidlek għala, għaliex jekk persuna għandha l-vizzju tad-droga qed tonfoq ħafna flus imma Hemm tul ta' żmien. Taf kif, jiġifieri jien naf forsi biex falliet għaddew ħames għaxar snin. Jekk persuna li għandha l-vizzju tax-xorb, l-istess. Vizzju tal-logħob f'ġimgħa jista' jfallik. Jiena intqajt ma' każ ta' persuna li qas kien ilha xahrejn bil-vizzju tal-logħob. F'xahrejn din tilfet saħansitra d-dar tagħha fejn kienet tgħix mal-mara u t-tfal, eċċetera eċċetera. Ġifieri Skuża Sikkejn, però kif xi jwassal il-persuna illi ladarba qiegħda tilgħab u aħna nimmaġinaw il-logħob fuq il-mejda kkonċentrati mhux il-każ. Li wieħed anke jgħidlek ejja issa tini din jekk nirbaħlek u inti taċċetta, xi jwassal il-bniedem li Jagħlaq għajnejh, jqisek bħal tax-xadini, tiġġieli tara dawk ix-xadini, u letteralment dan ma jibqa' jara xejn jgħidlu iva, jekk nitlef intik il-karozza pereżempju. Iva, hemm li li qed issemmi tajjeb ħafna inti Marisa, il-vizzju tal-logħob tal-azzard huwa vizzju li ngħidulu patoloġiku fejn jieħu l-preċedenza u l-prijorità fuq kollox, fuq il-familja, fuq il-ħajja soċjali, fuq il-ħbiberiji tiegħek, fuq l-attenzjoni tiegħek fuq il-post tax-xogħol ukoll. Xi ħaġa li nixtieq norbotha ma' dak li qal seħibna George. Iva, il-vizzju tal-logħob tal-azzard huwa kemm xejn differenti mill-vizzjiet l-oħrajn. Għaliex? Għax ma rridux ninsew fiżiċilità tiegħu tal-vizzju. Inti l-vizzju tal-logħob tal-azzard ma jorbotx konsegwenzi fiżiċi bħalma jorbot il-vizzju tad-droga, il-vizzju tal-alkoħol, allura l-persuni tal-madwar hija diffiċli ħafna għalihom biex jindunaw li l-persuna għaddejja minn dawn il-problemi, mill-problema tal-vizzju. Fiżikament ma tkunx qed turi l-ebda sintomi. Ekku, ekku, allura jagħmilha ħafna iktar diffiċli biex persuna tal persuni tal-madwar jindunaw. Biex norbot ukoll mal-mistoqsija tiegħek Marisa, biex persuna li jbati mill-vizzju tal-logħob tal-azzard jilgħab, irid jgħaddi minn erba', nħobb insejħilhom jien, elementi neċessarji. li huma għandek il-deċiżjoni mingħajr deċiżjoni biex persuna jilgħab, il-logħob ma jsirx, jiġifieri persuna jrid jiddeċiedi li jrid jilgħab, għandek il-flus, mingħajr flus il-logħob ma jsirx, il-logħob tal-azzard ma jsirx, il-ħin, Jekk inti m'għandekx ħin minn tissettle up u għandek il-deċiżjoni, flus, logħob u għandek l-għażla. L-għażla li at the end of the day il-persuna se jagħżel li huwa ħa jilgħab. Issa, kif persuna tista' tikkombatti persuna problematika bil-vizzju tal-logħob tista' tikkobbatti daqsxejn id-deċiżjoni, pereżempju, Jekk il-persuna tkun tiġiha tiġiha dik it-tentazzjoni biex tiddeċiedi li tilgħab, tiġiha dik il-kilba biex tilgħab, tipprova tuża alternattivi oħrajn bħal, taħseb fuq affarijiet oħrajn, tagħti telefonata pereżempju lil dawk qrib tagħha biex tibda daqsxejn diskursata u ma tafx inti biex Tneħħi daqsxejn minn fuq moħħok il-flus. Inti importanti li tagħmel monetary management, jiġifieri li timmaniġġja l-ispejjeż tiegħek. Jekk inti tiġik il-kilba biex tilgħab, ħu ħsieb li isma', inti m'intix, u għaddej mill-vizzju, inti m'intix tieħu ħsieb il-finanzi tal-familja tiegħek, pereżempju, imma hemm persuna oħra, il-maħbuba tiegħek jew Persuna ta' fiduċja li qed timmaniġġjalek il-finanzi tiegħek il-ħin. L-istess, tajjeb li nippjanaw il-ħin tagħna, speċjalment persuni li għandhom il-problema. U l-għażliet tagħna, kemm jista' jkun l-għażliet tagħna nagħmluhom f'tali sens li imorru 'l bogħod mill-problema tal-vizzju tal-logħob. Jiġifieri ma nagħmlux għażliet fil-ħajja tagħna li dejjem noqorbu mal-vizzju. Jekk inkunu qegħdin online pereżempju u inti taf li għandek il-problema tal-vizzju tal-logħob, għaliex pereżempju ma tibblokkjax b'mod teknoloġiku dawn il-websites? Jew inkella jekk għandek xi app fuq il-mobile tiegħek li inti tuża biex tilgħab, Għaliex m'għandekx tneħħiha? Biex inti telimina kompletament it-tentazzjoni. Xtaqt nistaqsik, hawn logħob virtwali li jtellgħulek ammonti kbar ta' somom ta' flus li inti tkun irbaħt u titlef u terġa' tirbaħ. Sewwa. Dawn jistgħu jalienawk jaljenaw lil min ikollu dan il-vizzju, jiġifieri li bl-illużjoni inti qed tirbaħ? fl-istess ħin? Ara, jiġifieri jgħinu jew le? Il-logħob tal-azzard għandek riskju. Riskju finanzjarju dejjem inti jekk tilgħab qed tirriskja flusek bit-tama li terbaħ ammonti ikbar. Infatti dawn is-sajts hekk ikunu, li tidħol logħba li tirbaħ il-coins b'xejn biex niftehmu, imma minn ħin għall-ieħor jibda jtellagħlek reklam, isma' idħol f'din is-site, Ħalli tirbaħ iktar. ħalli tirbaħ iktar. Jiena naħseb irridu nibdew anke Cain minn età żgħira għaliex tara ħafna tfal erba', ħames snin li qed jilagħbu dan it-tip ta' logħob li itellagħlhom l-ammont ta' flus. Jien naf biex jibnu villaġġ pereżempju trid tidħol f'logħob li jdur, ittella' ammont, ta' flus u mbagħad tmur tixtri biex tibni dan il-villaġġ jew biex tibni airport jew biex tibni farm. U naħseb dak huwa vizzju li t-tfal qed ngħallmuhom isma' ara ilgħab għax jekk tilgħab ħa jitlgħulek ħafna flus u minn hemmhekk ħa tibni villaġġ. Jiġifieri naħseb minn età żgħira. U jien naħseb mmur tikka oltre minn hekk. Nippruvaw, qed tgħid tajjeb ħafna inti li l, irridu nibdew bl-awareness mit-tfal tagħna. Imma mhux it-tfal biss, anke il-ġenituri ta' dawn it-tfal. Ma rridux, ma rridux indaħħlu d-drawwa tal-logħob tal-azzard fil-familji tagħna. F'liema sens? Li nisimgħu b'każijiet fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna wieħed seba' seba' seba' fejn persuni jibgħat jixtru ħafna scratch cards pereżempju lit-tfal tagħhom. U tibda tiddaħħal id-drawwa tal-logħob tal-azzard. U legali li t-tfal jixtruhom dawn jiġifieri jew? No, no, no, no. Lanqas, lanqas persuna ma tistax tibgħat minor taħt it-tmintax-il sena biex jilgħab il-ħames numri tas-Super Five pereżempju. Le, ma tistax. Passa Garetti. Mela Kane, il-ħin għafas u għaddejjin ħafna sinjali, hemmhekk qegħdin jaraw fejn wieħed jista' jitlob l-għajnuna, importanti li wieħed biex tingħatalu l-għajnuna, dejjem ngħid u tkun għajnuna mhux min-naħa tagħkom, ta' min-naħa tal-persuna jrid jammetti li għandu problema, mhux jgħid u iva jien elf ewro fix-xahar ta' nilgħab. Taf kif għax minn elf jiġu elfejn, tlett elef. Mela, wieħed seba' seba' seba' l-aħħar mistoqsija fil-qosor. Meta persuna ċempel hemm, tkun kunfidenti ġifieri Kunfidenzjali. Kunfidenzjali. Jekk ċempiltni ħa toqgħodu ċemplu lill-mara tiegħi u tgħidulha li jiena ċempilt. Dan huwa servizz telefoniku kunfidenzjali u tinżamm l-anonimità assoluta. L-għajnuna qiegħda hemm u nħeġġeġ lil kull min qed jarani biex ifittixha. Aħna qegħdin hemm biex ngħinukom 24 siegħa kuljum. Grazzi Kane. Grazzi mill-qalb niltaqgħu dalwaqt ukoll nerġgħu waqt il-programm tagħna Kalamita. Mument ta' riklami, ibqgħu hemm.